Yes televidente nos ta bek den Moro Bon Dia contento cu bo te ke to bay tambe hunto cu nos y manera ma a bisa bo awor nos tin Olga Job cerca nos den studio Anto Fiore bo tende di Olga bo sa kaba nos ta e papia over di un bida salu, wellness, un kalidat di bida haltu no kaminda nos ta biba bo anto no solamente pa e komementu pero gewoon un style di biba un manera di biba di un forma mas salu anto ken mas pa papia ku nos over di esaki nos tur ke biba largu pero atrobe ke kalidat di bida. Anto Olga ta esun ku sigur ku bo ta bo go to place pa papia over esaki. Anto duna bo e tipsnan, e tricksnan i e manera, e ta e mane ta bisa e consultant pa yuda bo tambe pa biba un mihó bida, òf nò Olga? Bo bini serka nos. Si, si, danki. Aha. Bondia. Bondia. Olga, konta nos pasobra nos sa ku bo tin asina tantu eksperensia den esaki anto prome ku nos bai ke video mi ke tog pa bo tog papia un tiki pasobra ami konosé bo hopi tempu pero mi ta mira ku kada bia tin mas kos ta keda bini aserka bou di bo nòmber. Sí sí buen día buen día sí ta un placer un privilegio eigenlijk tambe den posishon ku mi ta ya mi historia tambe a kuminsá. Hopi yòn ku problemanan di salú, gòrdura, mi a strògel binti aña ku mi salú, maña diferente problemanan di migrène, problemanan di stoma, hopi otro tipo di problema. Anto ya, despues di strògel, purba diferente diet, diet no sa nos tur sa ku no ta funshoná, mi a logra haña un, ban bisa un lifestyle ku ta. sustainable. Dus ya, den transcurso di binti dos aña mi a biba afo, mayormente na Merca. Eya nan mi a, mi tin un Masters in Business Administration, dus mi a traha hopi aña pa corporate America anto ya, einan tin hopi stress, hopi presion, dus mi a logra tambe. komprondé kon pa mi manehá mi strès, no? Pasobra pipia strès tambe ta kousa problemanan di salú. Salú, korèkto. Anto rei despues di kasi ocho aña trahando ku e e kompania State Farm Insurance mi a disidí pa sigui mi studionan, dus mi tin un sertifikashon den Integrative Nutrition di un skol ku yama Institute for Integrative Nutrition na New York. Anto rei mi a kumindá mi business ku e parti di nutrishon. Anto e laster dos añanan mi ta bèk na Kòrsou, ainda mi ta traha hopi ku diferente kompanianan internashonal. Den transkurso di e kambio di kòrporate pa wèlnès, mi a yuda vários kompanianan manera Google, State Farm mes pa implementá diferente corporate wellness programs panan dus esei tabata algo ku semper mi a hasi anto ya mi a sigui sowiso ku mi parti di nutritional counseling, detox counseling nos tin nos naturasao wellness shop tambe dus ya tiki tiki mi ta sigui krese Mira hopi great bunita pa tende sigur sigur anto algo ku nos tin mester dje laga nos ban wak mesora tambe ola kei tambe televidente un bunita video tambe pa asina introdusiba tambe. Mi nomber ta Olga Job, mi ta un wellness consultant, un nutricionista holístico certificá. Caminda mi ta yuda e persona individual y tambe companianan corporativo haña un balance di bienestar pa cu nan salud y nan trabou. Aki na Naturasao Wellness Shop nos ta ofrecé diferente tipo di productonan internacional y local di alta calidad pa yuda abo haña mas balance cu bo curpa y tambe yuda bo curpa detoxificá. Hunto cu nos coaching programs ku nos ta ofresé online i tambe personal, lokal i tambe internashonal, nos ta yuda e personanan konosé nan mes anto diskubrí e problemanan i e kousa di nan salú. E eventonan ku nos ta ofresé ademas di esaki ta nos eventonan kaminda nos a modernisá diferente tipo di tradishonnan ansestral kaminda nos ta yuda abo haña un balanse emoshonal, mental i spiritual pa yuda abo konektá mas ku bo mes i tambe ku bo kurpa. Bishitá nos na. www.olgajob.com pa mas informashon. Yes tremendo tambe pa wak e video aki entos despues di wak e video aki Olga konta nos un tiki di bo di bo wellness shop esta bo tin un tienda di Salú, no? Sí, Anto sí. salú overall, no? Sí, sí. Konta nos di esaki un rato. Sí. Em, bon, e em, nomber Naturasao ta un inspirashon di Curaçao, dus Naturasao ta kos natural. Aha. Um, anto, mane ma, kon- mane ma splika mi historia ku mi wellness, um, tambe a, a bai den un un ban bisa un path, un journey pa comprende ki sort di suplementonan eigenlijk nos mester. Entonces si nos ta wak e food industry, hopi di nan tambe ta eigenlijk own e supplements companies nan. Dus nan ta hopi procesa en general, dus hopi hende no sa pero diferente suplementonan nan ta yinka food colorings den nan, nan ta yinka preservativo den nan. Dus eigenlijk mi a tuma hopi tempo den transcurso di mi bida pa research ki sort di suplementonan ta esun nan ku nos por usa ku ta natural Elementonan ku ta yuda nos kurpa detoksifiká, saka tóksiko, saka i mata parásitos, pasobra ta hopi importante pa nos mata parásitos den nos kurpa, anto saka heavy metals, dus metalnan pisá. Anto tin sierto elementonan ku nos tene den naturalesa dirèkt, dus no yerbanan so, pero kosnan manera oksígeno, kosnan manera medicinal mushrooms, nos tin diferente mineralsnan tambe ku nos por usa ku por yuda kurpa. Anto nos ta make sure Cu e productonan cu nos ta share den nos den nos shop ta productonan cu of nos conoce di una nan ta bin of si ta un famia bijvoorbeeld di Canada cu a crece e medicinal mushroom pa ochenta aña ban bisa of nos conoce persona directamente pasobra mi a bay un conferencia di cosnan natural anto mi a ser reconoci cu nan anto nan hendenan ku ta hasi tur tèsting, ku ta ègt bosabi trust word it hende ku nos por ku nos por konfia. Dus tur esei produktonan, produktonan hopi e hopi alta kalidat, anto konseptonan haltu pa yuda e persona ku nan meta nan. Nos tin produktonan pa detoksifiká, yuda ku hormonan, si bo tin dolor di kurpa tambe nos tin hopi diferente produkto pa esei, preshon haltu, kolesterol suku ku ta e tres. Cosa mas alto cu tin na Curaçao aki nan ta sufri di dje. Pero asina tambe nos tin diferente producto pa yuda cune. Anto ya, tambe potencia, no? Potencia pa hende muhé, hende homber tambe nos tin ta ofrecé. Anto locual nos ta para p'e ta e customer service. Dus si bo a bini seca nos, nos ta ègt comprendé bo problemanan, Bo komprendé ki bo metanan ta, anto di asina tambe por duna bo algu ku ta spesifik pa oso. Kada persona ta diferente. Klaro. Anto esei ke mèn ku ora yega serka bo, abo mes ta einan tambe na bo Naturasao Shop? Si, si, si. No tur ora, pero mi tin mayoriyamente mi ta laga hende nan app mi, si nan ke pa be ku mi mes, nan ta app mi pa nos traha un afsprak, nan ta haña diasinko minüt free consultation, Pero sowiso mi team tambe ta hopi experensá pa nan por Esei ta hopi importante na momento ku bo ta bai kumpra un suplemento òf atrobe un vitamina òf kiko ta ku bo ta mester pa bo kurpa, no? Pasobra bo ke pa un hende skucha bo, anto e duna bo un rekomendashon. Si, korek. No ta pasá mi tin bai riba Google bai buska anto mi ta kere ku ta esaki anto bo a busk'e. Si, si, korek. Entonces si ta hopi importante ku boso ta duna e servisio ei. Mi por yega serka bo. spliká bo kiko mi ta sinti anto abo ta bisa mi ey bo sa esaki ta bon pa bo ku esaki mi yo esaki no anto asina ok. No tin tin asina tantu produkto pa un vitamina bifobel magnesium tin dies dos tipo di compounded magnesium citrate oxide succinate tin diferente tipo no anto ya tin specifiek algu pa un persona di e manera aki ku e otro manera of bifobel nos ta focus tambe hopi e den e konsepto di kiko ta e vitaminanan ku bo mester huntu ku otronan pa e apsorbé mas mihó. Dus beivoorbeeld un heru ta apsorbé mihó ku vitamina C òf vitamina B twèlf, òf un vitamina D ta apsorbé mihó ku vitamina K, zink ku kòper, iodine ku selenium. Dus tin hopi diferente vitaminanan ku bo tin ku wak kon bo ta us'el'e pa bo tin mas apsorbashon den bo kurpa, p'esei anto pa bo tin mas mihó resultado. pa cu bo curpa. Claro, ta mas, si, exactamente, ta mas efectivo, no? Si. E efectividad pa e bo ta sinti berdad cu ta trece un cambio mas lier. Hopi bon, hopi bon. Correcto. Enton mi a nos inverti un tiki mas pa tin un mihor producto cu cumpra algo cu hopi bia, hopi den suplementonan na mercado tin ongeveer trinta pa cuarenta por ciento so basado riba e research di locual eigenlic e mester. Dus mihor bo invest un tiki mas tanto den un calidad cu bo sa cu ta esey ta bay yuda bo sigur. ku bo tin un resultado ku bo por haña. Ok, nos a loke a komprende tambe ku bo ta hasi corporate wellness. Pero splika nos un ratu kiko ta corporate wellness? Kiko ta identifiká? Sí, dus nos kompania Vortex Wellness BV nos ta ofresé tambe corporate wellness agency services. Dus esei ta bin eigentlik den e inspirashon ku mi a traha ku kompanianan manera Google, State Farm pa nos inkorporá wellness program. Anto woki ainda mi ta traha ku sierto kompania internashonal pero tambe lokal. Anto kiko nos ta hasi? Nos ta sinta mayormente ku e HR, ku e lidership, tambe ku e empleadonan pa evaluá, pa analisá kiko ta e challengesnan ku nan tin den nan kompania, si ta hopi haltu absenteeism, dus nan ta nan ta keda kas hopi, mèlt zìk, mèlt zìk, òf nan ke subi nan produktividat, òf nan ke tin miyó kultura den nan kompania, dus nos ta evaluá tur eseinan. Anto basá dor esei yori nos ta come up cu un plan cu ta ban bisa cu ta match e compania, dus cada compania ta diferente no, tin compania chiki cu ke implementa cierto cosnan, anto tin companianan mas grandi cu tin mas budget cu nan por implementa mas tanto, dus nos ta echt analisa esey, anto hunto cu esey tambe nos ta plania, organisa tur e eventonan, anto ehecuta diferente kosnan. Dus nos tin kosnan manera workshops ku nos ta hasi, nos tin measurements ku nos ta hasi, nos ta plania kaminata, nos ta invitá otro ekspertonan tambe den wellness pa join nos den nos programa. Dus ègt focus riba e kompania. No ta algu ku ta pa hasi un bia pa ai òf dos bia pa ai ku hopi kompania awor ki ta hasiendo. Esaki ta un plan ku bo ta hasiel semanal òf mensual anto ya anual den transkurso di un pa tres aña. Anto asina si nos ta mira un diferensia hopi grandi den nos datosnan. Dus e datosnan woki nos ta mira, ban bisa un kompania ku ke invertí entre sinkuenta florin pa shen florin pa luna, ta haña un balor bèk di entre dos pa seis bia mas tantu den nan return on investment. Dus ban bisa kasi shen pa sinku shen por shento bèk nan ta haña di esaki. Dus un ehèmpel ta si e kompania tin dos por shento di absenteeism. Nos ta nos ta wak awor aki entre trinta ku kuarenta por shento di e absenteeism ta baha. Dus di e dos por shento ei, trinta pa kuarenta por shento ta baha, dus ta bira un punto seis. Anto esei ta por yuda hopi ku e kompania. Anto tambe produktividat tambe nos ta mira ku ta subi na kuarenta por shento, anto e satisfakshon di e empleadonan. Pasobra no ta semper di e kompania asono, nos ke fokus riba e. persona, e hendenan. Sí, no solamente e loke ke ta duna komo e produktividat, pero atrobe si e persona ta kontentu, si e ta okey. Sí, sí. Paso si e ta okey, si e ta bon, e ta traha bon tambe, no? Korekto, eksaktamente. No esei so, pero un kompania ta eigenlijk nan nan mas grandi assets ta nan personanan, nan hendenan, nan people. Eksaktamente, sí. Anto ora bo invest den bo people, anto invest den e, foral den parti di edukashon, kon pa nan siña di nan kurpa kon nan por kome, kon nan por Balansiá nan strès, ora e kompania por e ora haña mas produktividat, e personanan por ta mas kreativo, anto esei tambe ta yuda e kompania krese i e persona ta mas kontentu pasobra nos tur ta ser humano, nos tur kere ta kontentu i felis hasta na trabou. I ta kontentu na trabou, gana bai traha. Anto esaki pa esnan ku ta interesá kuma e kompania, unda nan por haña bo pa e parti di corporate aki? Si, dus normalmente nos ta traha hopi bia dirèkt ku HR òf Ya e e opera leadership nan por contact mi via olgajob dot com of via app sinku binti dos sinku sinku sero seis anto de ey pa nos traha un afsprak anto de pa nos evalua nan metanan nan nan budget tur eseinan pa nos adapta lokual ta mas miaw manera mi a bisa ta hopi importante pa ta open pa implementa eigenlijk un wellness program ku ta dura mas largu. Pasobra e nan ècht, ècht, ècht nos ta bin mira e kambio. Bo tin hopi research studies tambe ku ta demostrá esei, ku ora bo tin algu konsistente, e empleadonan ta konfia mas e kompania, anto nan tambe ta gèt a sèns òf safety ku nan por, bo sa, ku nan tin un backup, ku nan por, nan ta supòrt nan. ta muy importante si. Awor si mi bai bek un rato riba e shop ta e adres di boso shop ta unda esey ta? Si, e adres ta Oude Caracas Byweg noventa i tres, dus na Dominguito net ban di Leris. Dus na Leris, restaurant Leris net ban di dje nos tin un bòrchi na Curaçao anto nos ta habri diferente horario dus normalmente nos ta habri djamars entre dies or ku uno or di merdia anto tres or pa seis or, eigenlijk tur dia tres or pa seis or djaluna nos ta sera. Anto ora di chasabra tambe entre dies or ku dos or. Anto djabièrnè tambe nos ta abri mente. Pero awor wak tur e informashon via wèpsait ta mas. Oke, nos a komprendé tambe ku djaluna awor bo ta bai kuminsá ku un detox. Esei mi konosé basta tempu kaba ku bo tin bo detox. Abo tambe ta post kon bo ta hasi bo detoxnan. Konta nos un ratu di e detox program ku ta bai kuminsá. djal una awor. Sí, sí, dus esei nos tin nos detox programa, esei tin nos tin hopi aña ta siña, a kaba kasi seis aña. Awor ke nos ta hasiel e un bia kada kuartal, dus kuater bia pa aña. Djal una awor dia ocho di sèptèmber nos ta hasi e de laster pa aña, e siguiente lo bira te yanüari. Anto e ta un programa ku ta kompletamente online, pasobra nos tin yendenan rònt mundo ta dumi ku nos, dus yendenan di Amerika, Kanada. Merka nos ta tin asta den Indonesia. Anto e programa ta na ingles, e ta online, pero hende nan na Kòrsou obviamente tambe por partisipá. Mayoria hende ku ta den nos detox community ta hende nan di Kòrsou. Dus e ta un live program. Dus e ta konsistí den un program platform ku username ku password bo ta drenta. Anto bo ta haña over four hundred recipes, bo ta haña e meal plans, meal instructions, tur eseinan. Nos tin live zoom calls tambe den live zoom calls nan nos ta papia en general mi ta echt go deep into the conversation di con pa nos mata parasito di con ta importante pa detox den full moon di con ta importante awoki den september nos tin nos equinox cu ta ora solo ta riba equator anto ta e momento mas importante pa nos detoxifica. Pasobra nos celulasnan ta detoxificado mi mas profundo. Dus nos ta echt bay den e conversacion aki. E detox programa a cambia di un manera cu e ta mas adapta awoki. Dus si ta un, si bo ke haci bijvoorbeeld un intermittent fasting bo por, pero si bo ta un hende cu ta bisa ey a mi no ke bay mucho fuerte, mi ke kou den transcurso di henter tres siman, tambe por. Dus tin diferente estrategia cu bo por kies di dje. A hendenan ku ke ba di peso por dun mei, hendenan ku ke mantené nan peso ku no ke ba tambe por dun mei. Dus nos tin diferente strategia, diferente nivel tambe pa pa nan por dun mei. Nan por usa e resetanan den e detox òf nan mes por traha nan mes reseta basá riba e kumindanan ku nos ta sugerí kiko ta bon pa kome òf no. I tambe nos tin un persona ku ta kushiná spesialmente pa nos den transkurso di tres siman ku por ta lever te lever cuminda pa bo. Oh, nice. Ok, sí. ta hasi e cos mas hopi mas facil, no? Sí. Um, awor, um, hopi bia ora un hende tene di detox, nan ta sinti nan mes un tiki, nan ta sinti mene miedu di e, e detox, ta keda sin come, bebe juice so, bebe awa so. Sí. Um, kiko ta hasi bosnan detox diferente? Sí, sí, sí, hopi bon pregunta. Dus, um, ta hopi importante pa comprende cu no ta tur detox program ta ta meskos. Pasobra hopi di ora bo tene detox ta mane mi tin ku keda sin kome òf bebe juice o kesio. Den nos motivational detox program nos ta ègt make sure ku nos tin un balans den e mèkro nutrientsnan. Dus e mèkro nutrientsnan ta proteina, nos tin nos complex carbohydrates en nos good omega fats. Dus nos ta hasiel den e transcurso ku bo ta bo tin di balans. Anto dus esei ta hopi importante pasobra nos no ta bisa ta falta e proteina, falta e goeie fèt ku a bisa nenan por bo sa bira tin ki maria of tabata ta kai nos no ker nada di esei nos ta ker echte balans anto di tambe nos ta hasiel e hunto cu e suplementonan pasobra e suplementonan tambe ta yuda saca e toxico e quimiconan cu ta pone cu bo no por ey geluk do mi of bo ta bisa ay ta mucho fuerte pasobra bo ta pensa bo ta bay sufri pero e sufrimento ey eigenlijk ta dor di e toxiconan cu ta den bo cuerpo ainda cu por decir ta duna bo ral of a hasi bo ral of cosnan asina nos ta hasiel cu e balans di e integrashon di e suplementonan i tambe un bon balansa di e mèkronutris i maikronutriens ku ta e mineralsnan. Nos mester make sure nos ta èt tambe e superfoods, kosnan ku por yuda nos, tur e bo no ta sufri den e transkurso di e tres siman. Anto si pasa mes ku bo tin un tiki symptoms, detox symptoms, nos tin semper, pa bisa un protokòl pa yuda bo kon kon pa esei. Nos tin tambe diferente ekspertonan ku ta duna ei ku nos, nos tin dòkter tambe, speshialistanan tambe ku ta duna ei ku nos. Nos tin ègt un komunidat ku hendenan ku ta avansá ku tin sinku aña ta detox ku nos anto nos tin un beginner por ta tambe ku ta kuminsá ku ta spantá pero nos ta apoy'é nos ta bis'é bo sa ban p'e nos tin un grup chat tambe ku nos ta letterlijk èp henter dia duna apoyo dus nos ta ègt tene bo man den transkurso di tres siman. Hopi bon, esei ta sigur, pasobra mi nan ta djis un kos di pone einan anto tur hende tin ku hasi esun ei, pero e ta hopi mas personalisá a base di e nesesidat ku abo tin, anto a base di e loke kon bo kurpa ta, no? Kiko bo, bo sa kon, si bo ta un hende ku ta sufri di tal kos, tal kos, bo san ta mas personalis'é duni e yudansa personal aki tambe ku esei. Esei ta e kos ku tur hende ta buska i ke tambe. Mane bo bisa tene nan man, mester un hende te pa tene bo man. por último laga nos bai un ratu, Olga, kiko ta e tipsnan? Ban loke bo sa tipsnan di hèlt, di salú ku bo por duna nos televidentenan awe? Awe ta djabièrnè, kòrda si ku awe ta djabièrnè, tene kuenta ku djabièrnè, Olga. Sí, sigur, sigur. Anto bo sa, mi ta bisa mes kos nos ta hasi detox, nos mester give our body a chance tambe pa nos enjoy. Nos a enjoy fakansi, nos a hunta nada si nos a subi un, dos, tres kilo. probaam bek na dje no dus awoki ta dja bierne tambe weekend ta bin pero ya nos a cuminsa bek cu scholiar nos a cuminsa bek foral awoki cu ta equinox tambe nos ke get bek into it pero e tep mas mas importante ento esun mas simpel ta corda bebe awa awoki ta hopi calor corda bebe suficiente awa si bo ta un hende cu no ta sufri di presion alto un tep pa bo ta cu tin un balanza cu yama isotonic balance cu bo por midi un ratio di un liter di awa pa un

ku ta duna bo eigenlijk mas hidratashon den bo kurpa. Dus bo no mester bebe henter e liter ku awa ku sa lo ei, pero bo por midie ya bo tin e ratio korekto, ya bo no ta deshidratá ni e persoon Pa kada liter kuantu te lepel? Dus un chikitu, un teaspoon up to one tablespoon. Dus un chikitu pa un grandi. Dikon nos ta hasi e range ei? Pasobra tin hende ku tin preshon, tin hende ku tin inflamashon. Pasobra nos tin e bath salts nan tambe, nos no por kompará sal no pasobra nos tin himalayan ku sea salt ku ta egentlik hopi haltu den minerals sea salt tin kasi un nobenta i dos pa nobenta i tres tipo di minerals pero un table salt ku mi nan ta separa e minerals an no tin nada di minerals entonces esei hopi bia ta e bad sodium ku ta subi preshon subi inflamashon esei nos no ke usa nos ke usa salu di laman of himalayan salt Pa midié, anto eenmaal bo midié bo por bebe un par di cup straw de day pero cu bo awa natural tambe, anto esey tambe ta yuda cu bo ta hidrata. Esey ta un tip importante. Otro tip tambe cu mi lo duna ta corda bo blachi berdenan. Bo blachi berde, bo kale. The greeners, the mas green nan ta. Mas green, mas mion. Anto, hopi dushi, si. No tur tur hende ta gusta nenan, ah, berde, bo sa, pero e color berde cu tin den e hopi di e blachi berdenan. Nan aki ta chlorofil ku ta e pigment berde. Ando esei ta yuda nos kurpa detoksifiká naturally. Dus e ta saka e tóksikonan, saka e kímikonan, yuda e higra limpia. So ta hopi importante pa nos limpia e higra. Si e higra ta shushi hopi bia por haña hopi diferente problemanan di salú. Doló di kurpa, tur esei nan hopi bia tin ta mak kon ku e higra. Dus e blachi bèrdenan ta yuda nos. E ta un natural detoxifier. Dus aunke bo ta dal bo, bo a bisa bo tròk ipan, bo kos ratu ratu, a wit ocho bièrnè bo ke bai sali, Corda tog dal bo green juice of pone bo kele bo siminazi bandi bo cuminda, anto corda semper no e berde so pero tin en general colornan natural cu ta bini di naturaleza, anto evita mas tanto posibel e cumindanan procesa. Si, si hopi importante, hopi importante, p'esei ami ta gusta un kale masha tanto mes, mi ta traha kale omelette. tur dia mi ta come mesun comida, e kale omelette, e tur mainta cu aguacati. Dushi. Sin pan, sin nada. Demacia dushi mes, berdad. Bo sa kibo ta perde si bo no ta come berde. Pero conta nos un ratu por ultimo, Olga, pasobra mi ta haya masha interesante e tipo di conversacionnan aki. Mi por keda seca bo henter. Bisa Scar bay keda yaba nan no, ma nos ta keda papia. Pero con nan por yega na bo, e horarionan tambe di Naturasao. Enton a trobe e adrès no? Sí, sí, sí. Ok, great. Sí, sí. Dus e kos mas fásil, e manera mas fásil ta via mi wèpsait olgajob.com. Ok. Nan bo ta haña tur informashon, pero nos èp ta sinku binti dos, sinkuenta i sinku, sero seis. Por èp nos einan. Anto nos orarionan tambe, nos ta abri di djamars pa djasabra. Djamars ku djabierna nos ta abri dos bia pa dia, dus parti mèrdia i parti tardi. Di anto di djamars pa djabierna Tur dia parti atardi tres or pa seis or anto dja sabra, mane mañan mes entre dies or ku dos or nos ta bri, mañan mi mes ta ei dus mi ke invita tur hende pasa sekra serka nos mañan si bo ke haña un consultation bo ke kombersa ku mi bo tin un problema di salu un challenge di bo salu ku bo ke tra riba dje kon plaser nos ta yuda anto kompronde aigelik kiko ta bo issues nan pa nos por yuda bo. Great. Olga, masha masha danki di tabata tei serka nos, asina tambe komparti informashonnan asina balioso tambe pa loke ta salú, di kual awendia si bo no tin bo salú bo no tin nada, dus esaki ta algu hopi importante. Danki anto, éksito. Sí, danki. Felis dia. Yes, televidente, asina nos a kombersá tambe ku Olga Job, anto ku e entrevista aki tambe nos ta bai pa un break komersial, paso nos tin mas entrevista interesante na kaminda, no bai niun kaminda.